fuq l-istorja ta' pajjiżna. Dan mhu ħadd ħlief Mikiel Anton Vassalli. Vassalli kien kittieb, ħassieb, lingwista, filosfu u aktar. Ix-xogħlijiet ewlenin tiegħu huma d-Dizzjunarju, magħruf aħjar bħala il-Lexicon, ktieb dwar il-grammatika Maltija, traduzzjonijiet tal-erba' Vanġeli, kif ukoll ktieb dwar il-proverbji Maltin. Mikiel Anton Vassalli twieled Ħaż-Żebbuġ fil-5 ta' Marzu 1764. Ta' sentejn tilef lil missieru. Ta' 21 sena beda jistudja l-lingwi Orjentali f'università f'Ruma. Imma min kien dan il-bniedem? Mikiel Anton Vassallo twieled Ħaż-Żebbuġ, żożitu qatt tagħha u Malta, imbagħad tħajjar isir qassis, ma setax jidħol is-seminarju għax kien mimli is-seminarju u xi ħadd bagħtu Ruma għadna ma nafux min min li nafu żgur li meta Mar Ruma, daħal f'ċirku ta' nies eruditi ħafna li kienu jsegwu l-artefatti fil-Mużew tal-Kardinal Stefano Borgia. Vassalli, Bis-saħħa nimmaġina jiena tal-Kardinal Borgia ippubblika żewġ kotba importanti fuq l-ilsien Malti, jiġifieri d-Dizzjunarju, magħruf fostna bħala il-Lexicon li insibu bosta kopji tiegħu fil-Bibljoteka u l-Grammatika magħrufa bħala il-Milsen li nsibu wkoll bosta kopji tagħha il-Bibljoteka. Dawn huma żewġ pubblikazzjonijiet li ħarġu qabel il-ħakma tal-Franċiżi għaw Malta. Vassalli għex taħt tliet saltniet, l-Ordni ta' San Ġwann, il-Franċiżi u l-Ingliżi. Żmien ta' taqlib li bla dubju affettwa lil Vassalli. Vassalli kellu rwol importanti ħafna, jiġifieri Vassalli kien il-ħassieb, Vassalli kien dak il-bniedem illi qed jipprova iwassal messaġġ lill-poplu. Ma baqax biss Vassalli fuq livell intellettwali, ma baqax biss li jikteb, Vassalli pereżempju kien sottometta talba, petizzjoni, lil Gamba Sudaroan sabiex jiftaħ skola ehm, għat-talim tal-poplu tal-Malti ehm, f'pajjiżna. Ġifieri Vassalli kien bniedem intellettwali, kien bniedem illi ta' kontribut fuq livell letterarju, imma wkoll kien bniedem ta' azzjoni. Kien bniedem ukoll ta' azzjoni fejn tidħol il-politika, Ġifieri kif qed ngħid fil-perjodu Franċiż kien favur il-Franċiżi, ċertament tal-bidu, meta l-affarijiet imbagħad ħadu xejn oħra l-affarijiet naturalment inbidlu. Anke fil-perjodu Ingliż vassal li intefa' ħafna jaġevola il-lingwa Maltija permezz kellek is-Soċjetà Protestanti Malta u kien wieħed mill-ewlenin illi jippubblika traduzzjonijiet, eċċetera, imma kaxolijiet oriġinali bil-Malti.
Mikiel Anton Vassalli miet fl-1829. Imma kif inħarsu lejh illum? Illum għadu wieħed minn daw il-Maltin illi nammiraw li huwa role model, huwa patrijott ċertament bla dubju, kien hemm żmien fejn Vassalli kien minsi u dina fl-istorja ta' Malta ssibha iktar minn darba. Jiġifieri ċertu karattri Maltin, ċertu personalitajiet Maltin li taw kontribut, Vassalli, Dimech u oħrajn, illi dawna kienu kontroversjali għal xi żmien u kważi kważi jisimhom sar tabu, assoċjazzjoni mal-Protestanti, eċċetera. Illum meta aħna qegħdin f'pożizzjoni aħjar illi nkunu iktar oġġettivi u nistgħu nevalwaw il-kontribut li taw daw in-nies, ċertament napprezzaw u l-pubblikazzjonijiet li staru, l-istudji diversi li saru, iktar u iktar qed ipoġġu lil xaħat bħal Vassalli fil-pożizzjoni li jistħoqqlu bħala wieħed mill-ewlenin patrijotti ta' gżiritna.
Vassalli ħadem qatigħ u kiteb diversi kotba għax kien jemmen li l-edukazzjoni ċivili u morali għandha tasal għand in-nies fil-lingwa nativa. Nistgħu ngħidu li Vassalli stabbilixxa l-Malti kif għandna niktbuh, b'mod xjentifiku u mhux kif nisimgħuh. L-ewwel ktieb li se nħarsu lejh huwa il-Milsen Foenico Punicum sive Grammatica Melitensis, grammatika Maltija li ġiet ippubblikata f'Ruma fl-1791.
Il-Grammatika ta' Vassalli fiha 240 paġna, ktieb huwa pjuttost oħxon, u hemm tliet taqsimiet. L-ewwel taqsima, fl-ewwel taqsima insibu L-istorja tal-Malti, Vassalli qagħad jidħol fuq l-istorja tiegħu, l-oriġini tiegħu u kif żviluppa matul iż-żmien. Issa din propjament m'għandhiex taqsam mal-grammatika. Il-grammatika jitkellem mbagħad fuqha jidħol fuq it-termini grammatikali, it-tarif grammatikali, is-sistema tal-Malti, in-nom, il-verb, l-aġġettiv, eċċetera, fit-tieni taqsima. Imma f'din l-ewwel taqsima jitkellem fuq l-oriġini tal-Malti biex hu jagħti il-Malti Sens ta' prestiġju. Ma ninsewx li dak iż-żmien il-Malti kien meqjus bħala sempliċi djalett u Vassalli ried jippreżenta l-grammatika imma ried ukoll ibiħha fis-sens billi lin-nies jurihom li l-Malti Kien, kien importanti biex tistudjah, importanti biex titgħallmu, u għalhekk illi hu jagħmel din, din id-daħla storika. Fit-tielet taqsima tal-grammatika, eh, Vassalli jippreżenta taħriġ tal-qari, tal-qari bil-Malti. Dan it-taħriġ jindika illi l-ħsieb ta' Vassalli kien ukoll illi ehm, dil-grammatika tintuża biex l-istudenti ovvjament jitalmu jaqraw bil-Malti. Fost l-oħrajn f'dan it-taħriġ insibu lista tal-ittri skont l-ordni alfabetika kif għamlu skont l-ordni tal-alfabet tiegħu u għal kull ittra mbagħad jagħti xi eżempji ta' kliem li jibdew dik l-ittra. Il-grammatika ta' Vassalli, il-Milsen, Hija importanti għaliex hija l-ewwel grammatika li tagħraf li l-Malti huwa mibni bl-għerq u l-forom. Jiġifieri jekk inti għandek ke, te, be, minnhom tista' tifforma ktieb, kittieb, huwa kiteb, inkiteb is-seba' forma u Vassalli kien l-ewwel wieħed illi għaraf il-Malti kif inhu imsawwar. Qablu kellna xi ħadd bħal De Soldanis li kiteb grammatika tal-Malti imma jiktiblek ktieb bil-p fl-aħħar u niktbu bil-b fin-nofs għaliex De Soldanis ma kienx jaf li l-Malti jissawwar bis-saħħa ta' l-għerq, kien Vassalli bil-grammatika tiegħu li tana dan it-tagħlim. Illum aħna u niktbu l-Malti korrettament kif jgħallmuna fl-iskola, jiġifieri aħna qegħdin nosservaw ir-regoli li Vassalli ħalla fil-grammatika tiegħu. Minn hawnhekk nafu l-valur kbir ta' xogħlu. Vassalli bena fuq dawk li ġew qablu, bħal De Soldanis.
Vassalli jarrafna li l-Malti huwa mimli forom, allura jiddedika kapitli sħaħ fuq il-plurali. Imma bil-maqlub tal-lum, waqt li llum aħna eh, kelma bħal ptieħi, u Eliqi indaħħluhom fl-istess forma, vassalli għax hemm vokali tal-leħen fil-kelma Eliqi jagħtiha f'kategorija għalija, jew inkella meta niġu għall-verbi kiser, seraq u fetaħ li għalina huma kollha tal-ewwel forma, Vassalli jaqsamhom fi tliet skemi differenti minħabba l-vokalizzazzjoni differenti tagħhom, jiġifieri seraq, EA, waqt illi kiser IE u ħolom OO. Aħna nirriduċu dawn l-iskemi differenti għal forma waħda. Jiġifieri jekk ikollok tajt il-grammatika ta' Vassalli kif inhi mqassma, hija mqassma bħal grammatiki moderni kollha, abbażi ta' morfoloġija, jitkellem fuq l-aġġettivi, jitkellem fuq il-plurali, imbagħad jitkellem fuq is-sħaħ u fuq il-miksurin. U jibqa' sejjer hekk. Nafu li Vassalli kien konvint li l-Malti kien imnissel mill-Feniċju. Kif għadha relevanti din il-grammatika llum? Vassalli, bħal nies ta' qablu, kien jemmen illi l-Malti huwa ta' nisel Feniċju, jew Kartaġiniż, l-istess ħaġa. Jiena naħseb illi Vassalli kien jemmen din il-ħaġa għax kien konxju tar-razziżmu li kien hawn Malta kontra l-Misilmin. Jiġifieri Malta l-istorja moderna tagħha hija ta' pajjiż fortizza kontra t-Torok. U t-Torok jirrefer, Torok jiġifieri Misilmin, jirreferu għal Alla bħala Allah kemm iżidu l-akka fit-tarf tal-Alla tagħna. U din il-ħaġa Vassalli żgur li ma kienx komdu biha. Ma setax jasal għan-nies il-Feniċu b'mod xjentifiku għaliex Tagħrif fuq il-Feniċju dik il-ħabta kien hawn tabilħaqq ftit. Ftit monumenti, sewwa. Jiġifieri kienet kollha fantażija u xewqat li Vassalli, De Soldanis u nies oħrajn jorbtu il-Malti mal-Feniċju. Kienu jagħmlu hekk biex ibiegħdu id-dell tal-Għarbi. Għax inkella nispiċċaw nistqarru li missirijietna, Huma l-Għarab u rridu ngħidu li fi żmien l-Ordni ta' San Ġwann il-Maltin ma kinux iħossuhom komdi jistqarru li missirijietna kienu l-Għarab. Il-grammatika ta' Vassalli kienet relevanti, għadha relevanti u tibqa' relevanti. Ir-raġuni hija li fiha Vassalli fisser il-prinċipji li fuqhom huwa mibni l-Malti. Ħalliha li kien hemm min fi żmienu ma, ma laqahhiex din, il-grammatika, għaxra kkumplikata, teoretika wisq. Imma il-fatti huma dawn. U ir-raġuni naħseb għalfejn irnexxu li jagħmel dan, vassal li irnexxu li dan il-livell fil-grammatika tiegħu, għax hu studja l-arbi. U din hija xi ħaġa unika għaliex ħadd qablu U fil-verità anki warajh, ftit kienu dawk il-nies bħalu li kitbu grammatiki li studjaw l-Arbi. Ħadd ma kien studja l-Arbi biex ifittex u jaħdem u jfisser is-sistema li biha kien mibni il-Malti. U għalhekk illi Vassalli mbagħad ħareġ b'dak li fil-fema tiegħi hija l-ikbar skoperta lingwistika li għamel, jiġifieri li l-Malti jaħdem bl-erq bħalma jagħmel l-Arbi.
It-tieni xogħol importanti ta' Vassalli huwa d-dizzjunarju, Malti, Latin, Taljan, li jismu Ktieb il-Kliem Malti. Dan ġie wkoll ippubblikat f'Ruma fl-1796. Huwa magħruf aħjar bħala il-Lexicon.
Id-dizzjunarju ta' Vassalli, il-Lexicon, huwa importanti għal żewġ affarijiet. L-ewwel nett, id-dizzjunarju fih innifsu, u t-tieni ħaġa, Id-daħla importanti ta' Vassalli. Ħa nitkellmu fuq id-dizzjonarju fejn nifsu. Vassalli jirnexxilu juri illi kelma bħal eh, self hija marbuta ma' silef u ma' issellef. Kelma bħal tsuntier marbuta ma' tsnieter. Kelma bħal fetaħ marbuta ma' muftieħ u ma' miftuħ u ma' fettieħi. Jiġifieri Vassalli rnexxielu juri illi barra li inti għandek l-għerq, għandek forom differenti imnislin minn dan l-għerq. Ħadd qablu ma innota r-rabta ta' dan il-kliem. Illum tasal għaliha li l-miżbla, per eżempju, huwa l-post fejn jinġabar iż-żibel. Imma dik hija l-grammatika li tipprovdilek kif jaħdem dan il-mekkaniżmu. Il-grammatika tgħidlek illi miżbla hija nom minn mat, jibda bil-konsonanti mim, hekk jissejħula l-Għarab lemme, allura inti għandek il-mitħna huwa il-post fejn titħan. Huwa vassalli li għaraf in-nomi minn mati, imma ma għarafx dawk biss, għaraf il-forom differenti pereżempju tal-plurali miksurin. illi jekk inti għandek kelb klieb għandek bitħa btieħi. Sewwa, Vassalli irnexxielu jasal għall-forom kollha tal-Malti.
Il-pubblikazzjoni ta' dizzjonarju tinvolvi xogħol kbir.
Vassalli dam snin twal jaħdem id-dizzjonarju u għalkemm ħadmu meta kien qed jistudja Ruma qabel ma ġew il-Franċiżi, Vassalli kien jiġbor il-kliem bil-Malti billi kważi kull sena, u din irnexxielna naslu għaliha bir-riċerka sewwa, kien jiġi Malta u jiġbor kliem mingħand nies ta' snajja' differenti. Jerġa' jitla' Ruma u jkompli jżid iżid mad-dizzjunarju. Il-ktieb ħarġu mill-istamperija ta' Antonio Fulgoni li kien jistampa għall-Propaganda Fide, entità tal-Vatikan li dik iż-żmien dak iż-żmien kienet immexxija mill-Kardinal Stefano Borgia. Vassalli ħadem id-dizzjunarju bil-maqlub ta' De Soldanis, waqt li De Soldanis kull kelma li kien jisma' kien iniżilha fuq paġna, imbagħad joqgħod jingassa, imbagħad joqgħod iżid, imbagħad jiftakar kelma oħra u jdaħħalha bejn il-kliem ta' qabel, Vassalli le. Vassalli kien jaħdem bil-kartonċin. Kull kelma kien jirriservala kartonċina għaliha. Allura meta jiftakar kelma oħra xi xahrejn wara, dika kien idaħħalha fl-ordni tagħha mingħajr ħafna qtugħ. Hekk kien għamel għad-dizzjunarju u ppubblikah Ruma sakemm Napuljun wasal biex jattakka. Niżel jiġri hawnhekk, niżel il-kartonċin miegħu li kien se jkollu bżonn biex id-dizzjonarju ikompli jiktiblu suppliment fuq wara juri suppliment etimoloġiku, juri kull kelma minn fejn hi ġejja, x'kien in-nisel tagħha. Imma ż-Żebbuġin ħabtu għal-librerija tiegħu fi Triq Mamo. Il-kartonċin kellhom bżonnhom iż-Żebbuġin biex iqartsu iż-żnied. Huwa każ klassiku ta' meta il-folji l-għaraq ta' ġbinek jisfalek duħħan. M'hemm xi tgħid, id-dizzjunarju huwa kkumplikat. Hu kkumplikat anki għal żmienna, anki għal dak iż-żmien. Sewwa, għaliex il-kkumplikazzjoni tiegħu kienet ġejja minn xi ittri tal-alfabett li ddeċieda li jdaħħal Vassalli. Xi ittri fil-fatt għażilhom mill-alfabett puniku tal-ewwel ħakkiema ta' Malta. Issa għalih il-Feniċi, b'mod speċjali l-Kartaġiniżi li kienu l-ħakkiema tal-bidu ta' Malta, u rom bħala nies, anzi poplu glorjuż. L-idea kienet allura li hu jorbot il-Malti mal-Feniċju. anki bis-saħħa tal-alfabet, biex jagħti prestiġju u jagħti dinjità akbar lill-Malti. Dina kienet il-ħin kollu f'moħħ Vassalli, għamilha fil-grammatika, għamilha fid-dizzjunarju, u l-ħsieb tiegħu kien illi jgħolli dejjem kemm jista' jkun il-prestiġju tal-Malti. Dawn l-ittri li huma strambi li min kien jaf jaqra dak iż-żmien kien imdorri bit-Taljan u bil-Latin, daw ma kienux jeżistu fl-alfabetti li kienu jafu bihom il-Maltin ta' dak iż-żmien. Allura, raw, ovvjament, l-alfabet tiegħu raw stramp. Anki d-dizzjonarju ma kienx, kif qed ngħidu, ma kienx daqshekk sempliċi biex tużah. Biex tkompli tikkomplika l-ħaġa, anki l-ordni tal-alfabet tiegħu, allura l-ordni tad-dizzjonarju ta' kif ġew il-kliem, u għamlu differenti. Jekk il-Maltin letterati ta' dak iż-żmien kienu mdorrin bl-alfabett Latin jew Taljan, A, B, C, D, E, eċċetera, Vassalli bidel anki l-ordni. Per eżempju, wara l-B idaħħallek it-T. Issa hu qal illi din kellha tissimplifika l-istudju għaż-żgħażagħ. Imma fil-verità iktar ikkumplikatha l-biċċa. Jien naħseb illi hu għamilha l-iktar għaliex Vassalli, barra li jagħti prestiġju lill-Malti, ried jurih li hu kien differenti mill minn xi lingwa oħra, mit-Taljan jew mill-Għarbi. Il-Malti għalih kien ilsien għalih. Vassalli ppubblika d-dizzjonarju minn butu. Imqar jekk ma kellux flus. Għandna xhieda li Vassalli kien jissellef biex jippubblika l-kotba. U din ix-xhieda waslithilna għax il-flus li kien jissellef mhux dejjem kien iroddhom. Allura spiċċaw daħluh il-Qorti. U meta daħluh il-Qorti, Vassalli ikollu jippreżenta bosta dokumenti u allura nsiru nafu ħafna dettalji fuq ħajtu. Vassalli jissellef il-flus mingħand qrabatu, Żebbuġin, meta kien jiġi Malta jiġbor il-kliem tas-snajja, Kien jispiċċa jissellef mingħand it-tzijiet tiegħu. Ruma kien isib żebbuġin oħrajn u kien jissellef flus oħra minn għandhom u interessanti li s-self ta' dawn il-flus dejjem isir immedjatament qabel ma jippubblika d-dizzjonarju.
Fid-dizzjonarju nsibu introduzzjoni msejħa Alla Nazione Maltese. Fiha nsibu l-ħsibijiet profondi ta' Vassalli. F'din għalla nazzjoni Maltese għandek did-daħla żgħira, l-indirizz lil poplu Malti, daħla ta' tliet paġni fid-dizzjunarju. U fija hija interessanti għaliex fija Vassalli qiegħed jirreferi għal Malti bħala il-lingwa nazzjonali tal-Maltin. U dik hija l-ewwel darba li narawha, anki Vassalli l-ewwel darba li juża Issa, din, jew aħjar dan it-titlu, lingwa nazzjonali, hija importanti. L-ewwel ħaġa jagħti prestiġu lill-ilsien li kien meqjus dejjem bħala djalett. Allura issa f'daqqa waħda itellgħu bħala lsien u nazzjonali. Barra minn hekk, hija sfida, sfida diretta lil dawk il-letterati Maltin, dawk li kienu jafu jaqraw u li kienu jafu jiktbu, imma li kienu kontra l-Malti, il-Malti kienu jobogħduh u kienu fixklu u għamlu minn kollox fixklulu t-triq tiegħu, ma kitbuhx, ma użahx f'kotba, ma żahx fit-tagħlim, għax il-Malti kienu jgħodduh bħala ilsien jew djalett baxx. Fid-dizzjunarju nsibu wkoll sezzjoni msejħa Discorso preliminare. Fuq xiex qed jitkellem eżatt Vassalli f'dan id-diskors? Jiena naħseb illi fid-discorso preliminare hemm qisu tliet ħwejjeġ importanti. L-ewwel ħaġa, Vassalli fid-discorso preliminare jerġa' jitkellem fuq l-istorja tal-Malti. Dik kien diġà għamilha fil-grammatika, fid-daħla, però hawnhekk jirrevedi daqsxejn l-istorja tal-Malti. Punt importanti, punt żgħir. Imexxi lura l-oriġini tal-Malti. Fejn fil-grammatika tiegħu kien qal illi l-Malti beda bħala Feniċju, fid-dizzjunarju issa jgħid illi l-Malti kien diġà jeżisti meta ġew il-Feniċi, fil-fatt hu sejjaħlu bħala l-Malti primittiv. Issa, Imbagħad, meta ġew il-Feniċi u l-Kartaġiniżi, dan il-poplu glorjuż, sejjaħlu hu, hemmhekk il-Malti ħa forma isbaħ, anzi fil-fehma tiegħu, kif qal Vassalli, ħa l-aħjar forma, l-aqwa forma li seta' jkollu. Tajjeb? Għamel hekk u mexxa lura il-Malti fi żminijiet iktar imbeda biex jagħtih aktar prestiġju. It-tieni aspett importanti fid-discorso preliminare huwa l-fatt li Vassalli jaqsam il-Malta u Għawdex f'ħames reġuni differenti u għal kull reġun hu jalloka djalett. Sewwa? U din hija l-ewwel darba, din ma narawha qatt qabel, jiġifieri. Imbagħad minn min dawn il-ħames djaletti differenti huwa joħroġ dak li fil-fehma tiegħu kien l-iktar djalett importanti, kien l-iktar djalett ehm, kif tgħid pur, l-iktar djalett tajjeb, l-iktar wieħed korrett u li l-Maltin suppost kellhom jużaw. Kien qed jirreferi għad djalett taċ-ċentru, jiġifieri ta' ħaż-żebbuġ. Nfakkarkom li Vassalli kien Żebbuġi. Fit-tielet parti tad-Discorso Preliminare tad-Dizzjunarju, Vassalli iniedi għall-ewwel darba l-funzjoni tal-Malti, jitkellem fuq il-funzjonijiet tiegħu, il-funzjonijiet soċjali tiegħu, li l-Malti għandu jintgħallem, li jekk jintgħallem ehm, allura t-tfal Maltin ħajkun jistgħu jibdew jaqraw il-kodba, ħajkunu jistgħu jibdew jitgħallmu, jsiru iktar orrif, eċċetera. Imma mhux biss fl-edukazzjoni ehm, jitkellem Vassalli f'din il-parti, jitkellem ukoll fuq affarijiet oħrajn ċivili, pereżempju jitkellem fuq il-liġi. U din hija l-ewwel darba li nsibu li xi ħadd Malti jgħid illi l-liġi li dak iż-żmien kienet bit-Taljan, kollox hux hekk, ġifieri kollox kien isir bit-Taljan, l-amministrazzjoni bit-Taljan, u qed jgħid, le, il-liġi għandha tkun bil-Malti. Għaliex? Biex il-Maltin jifmu il-liġi u għalhekk iġibu ruħhom aħjar u jobdu aktar dawn il-liġijiet għax jifmuhom. Hemm ħafna aktar xi tgħid fuq Mikiel Anton Vassalli. Fil-programm li jmiss se nagħtu ħarsa lejn l-impenn politiku tiegħu u t-tradizzjonijiet tal-Vanġeli. X'relazzjoni kellu Vassalli mal-komunità Protestanta f'Malta? Dan u aktar fil-programm li jmiss. Għal darbohra.